Kurulus Orhaan yoom eegala yookaan yoom gad lakkifama? Gaafii kanaaf namoonni ammallee gaafachaa jiran ni jiru waan ta'eef deebisaa isaa kan isiniif himnu ta'a viidiyoo irraa keessatti. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa akkuma duraan barame viidiyoo keenya like share godhuudhaan akkasuma warroonni haaroo taatan subscribe gootanii mallattoo notification kana banachuudhaan YouTube keenya irratti viidiyoon nuti gad lakkifnu akka hatattamaan yeroo nuti gad lakkifnetti yookaan saffisaan isin bira geessuuf notification banachuudhaan akka nu hordoftan asumaan isin gaafanna akkuma kanaan dura isin teemne warroonni hin beekne VPN banachuudhaan nu daawwadhaa isiniin jecha viidiyoo guutuutti seenuudhaan duratti intiroo booda walitti jechaana. Egaa Kurulus Orhaan akkuma kanaan dura isinitti himne guyyaan isaa osoo deemuu osoo deemuu arra gahee jira. Inni egaa akkuma duraan beektan guyyaa kamisaa akka bakka Usmaan bu'ee jiru isin himnee turre. Garaagarummaan maqaa isaalleenis wal hin dhabu. Garaagarummaan jechuudha maqaa Usmaanii fi Orhaan Kurulus Usmaan jedhaniituma itti fofookaa'anii sababa jechuudha akka namarratti wal hin fakkaanne jechuudhaaf sababa sanii jecha kuruluus oorhaan godhan malee silaa seenaan kanuma otomaan turkiiti bifa kanaan akka deemu ja'aniiti namaafillee akkasuma hordoftootaafillee ifa godhaniiti jiru kana kanaaf kuruluus oorhaan akkuma kuruluus maanii fudhachuu qabdanii tokkuma waan ta'eef akka namarra wal hin fakkaanne badda godhanii kanaaf jechuudha kuruluus oorhaan guyyaa boruu ni eegala guyyaa boruu akka gad lakkifamu dubbataniiti jiru afaan oromootiin guyyaa boruu gad lakkifama malee Inni galgala kana gad lakkifamaa jechuun galgala kamisaa kana jechuudha. Kana gad lakkifamaa nuti immoo egaa inshaallah afaan oromootiin warroota daawwachuu barbaadaniif guyyaa itti aanu jechuudha yookaan guyyaa kamisaa jechuudha sa'a kudha takka irratti afaan oromootiin gad lakkifamaa. Egaa kanaaf sa'a kudha takka irratti afaan oromootiin telegiraama keenya jalatti telegiraama keenya haarawa haarawa kana jalatti nu hordofuu dandeessanii liinkiin diskiripshin booksii jala jirti waan ta'eef liinkii description box jala jirtu kana telegraama keenya iddoo jettu tana cinaadhaan liinkii jirtu tana gad tuqxanii telegraama keenya jala daariktii dhuftanii daawwachuu ni dandeessanii. Kanaaf gaa eh, kanarra dabalatee wanni isinitti himuu barbaadu tokko eh, kanaan dura gaa sagantaa takka gaggeessanii turanii sagantaa jechuudha filiima jalqabaa akka jalqabuuf miidiyaalee garaagaraa yaamanii eh, Bozdag Faan jechuudha dhaabbanni Kurulus Usmaan gaggeessu kun yaamanii achirratti ibsa tokko tokko kannaniiti jiru. Ibsoota achirratti kannaman san keessaa an amma ijoon isinii kaasaa eega namoonni hundinuu aktaroota ilaa haga ka Bizaantiitti illee qabii isaan hundinuu achirratti Orhaan irraa qabatee akkasuma Boozdaag illeen Mahammad Boozdaag jechuudha inni illeen achirratti dhufee dubbatanii jiru akkasuma gaggeessitoonni garaagaraa illeen dubbataniiti jiru. Achi irratti egaa sagantaa takka gaggeessanii sagantaa sana irratti Mahamad Bozdaag achi irratti maal dubbatee ture fiilima kana keessatti akka gaggeessu jiruu fi ilaa haga amata kudha lama hagaa irratti fiilima seenaa Ottomaan Turkii kana jechuudha akka inni hojjechiisaa jiru dubbateeti jira. Waggaa kudha lama guutuu fiilima kana oofaa jira jee fiilimni keenyalleen biyyoota dhibbaa fi digdamii wayii keessatti daawwatameeti jira jee addunyaa irratti jechuudha fiilima kuta kutaan deemu kan addunyaa irratti haga ammaatti akkana daawwatame hin jiru. Kunillee egaa oduu gammachiisaadha jaanichi irratti dubbatanii jiru. Akkasuma filima kana waggaa kudha lamaaf akka oofaa jiran akkasuma Kurulus Orhaan waggaansaa akka kanii fi Ertugrul waggaa meeqa ture waggaa shan ture kaniif Usmaan waggaa jaha ture Kurulus Orhaan kun ammoo waggaa haga kana caalaa akka deemu taa'ullee xiqqoo achirratti tuqeetii jira. Kanaaf gaa filimni Kurulus Orhaan akkuma kanaan dura xiinxala keenya keessatti nutillee isin himnee turre yeroo dheeraa akka kan isaanii caalaa deemu eh, isinitti himnee turre jechuudha. Kanaaf gaa hunda isaatu kan waliin laallu taha akkachirratti gaa dubbatanii jiru hundi isaanii galatoonfatanii jiru ijoollee xixiqqoon Orhaanillee achirratti dubbattee jirti. Kanaaf gaa namoonni hedduun achirratti haasawanii jiranii eh, odeeffannoo kana gabaabsisuutti hima isin biraan gahuu barbaadeeti. Kanaaf Kurulus Orhaan jechuudha guyyaan inni eegalu guyyaa kamisa boruu kana Nuti afaan Oromooti sa'a 11 irratti Telegram chaanaalii keenya Oro Riikardii FN kajoo kana jalatti kan isinii gallakkifnu ta'a. Kanaaf turtiin keessan nufaana haa ta'u hiriyyoota keessaniif sheer sheer godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Telegramni keenya amma dura xiqqaadha waan ta'eef inni duraanii hatamee ture saniif akkasiin nu hubadhaadha. Viidiyoo keenya like sheer godhuudhaan subscribe godhuun notification banadhaadha. Odeeffannoo haarawa kamuu finnee isin biraan geenya. Kanaaf turtiin keessan sagantaa Oro Riikardii waliin haa ta'u galatoomaa.